Дуслар, барыгызга да сәлам. Сәгать 6 тулып 30 минут. Димәк, эфирда Сәләт Лайв. Сәләт Лайв без сәләтне күрсәтәбез. Э, мы очень рады вас видеть на нашем эфире, дорогие зрители. Итак, мы начинаем наш восьмой выпуск. 8-нче э, чыгарылышны башлыйбыз. Э, дуслар, әйдәгез, гадәттәгечә башлар алдыннан бераз сезнең белән комментарийларда аралашып алыйк. Гомумән, сезгә ничек Сәләт Лайв, ничек сезнең көнегез үтте? Кемгә сез сәламнәр юллыйсыз? Кайсы алан өчен җан атасыз бүгенге кичке чарада? Э, Буларның барысын да көтәбез комментарийларда. Безнең Сәләт Лайфның чыгарылышлары YouTube аша, э, Instagram аша һәм ВКонтакте аша карап була. Дуслар, безнең белән булыгыз. Һәм инде без әкрен генә бу эфирны да Башлыйбыз. Э, әйдәгез, бераз э, форум турында яңалыкларны э, сезгә сөйләп үтим. Беренчедән, безнең кичә интеллектуаль турнир узды. Шуннан да бик кызу уен иде, һәм инде финалга килсәк, финал бөтенләй янып тора иде сәхнә янында напряженный бик атмосфера бар иде һәм инде безнең җиңүчеләрне дә әйтеп узмыйча булмас Димәк, 9-нчы халыкара сәләт уку укыту форумының медиа сменасында Э, үткәрелгән интеллектуаль турнирда өченче урынны яулады сәләт э, билге каган аланы һәм инде икенче урынны санак һәм беренче урын ягъни безнең җиңүчеләр ул да булса сәләт гайрәт аланы э, шулай ук интеллектуаль турнирдан тыш безнең кичә спорт чаралары да узды волейболдан өченче урынны кубрат ханы кубрат хан яулады икенче урын сәләт гайрәт беренче урын истәми каган Хәм инде шулай ук безнең шахмат буенча да ярыш узды. Аларны да билгеләп үтик. Өченче урын Атилла аланы, икенче урын Сәләт Гайрәт һәм беренче урын, ягъни чемпионнар, ул да булса Сәләт Санак аланы. Барыгызга да бик зур әфәрин, котлыйбыз өченче, икенче һәм беренче урыннар белән. Хәм инде безнең беренче комментарийларны күрә башладым. Илсур Заградинов безгә сәламчик дип язган. Сәламчик Илсур, безнең белән булуын өчен рәхмәт. Хәм инде дуслар, әйдәгез, шундый бер интерактив ясап алыйк. Э, Сәләт лайф студиясен без сезнең белән бергә ясыйбыз. Шуңа күрә, әгәр дә сезнең ниндидер фикерләр, идеялар бар икән, нинди яңа рубрикалар ясый алабыз без Сәләт лайфта, бу идеяларны, бу фикерләрне языгыз комментарийларда. Друзья, если у вас есть идеи, что еще можно добавить в выпуске Сәләт лайф, поделитесь э, с нами в комментариях, мы их зачитаем, и, возможно, ваши идеи уже можно будет увидеть в следующих выпусках Сәләт Лайф. Э, димәк, дуслар, әйдәгез, алайса башлыйбыз һәм беренче булып сезгә спорт программасы турында репортажны күрсәтәбез. Карыйбыз.
Билләр медиа форумында инде төрле-төрле спорт юнәлеше буенча ярышлар безнең узып бара һәм дә бүгенге көндә волейбол һәм шахмат буенча җиңүчеләр инде билгеләнде. Шуңа күрә, әгәр дә синең күңелеңдә, синең эчеңдә энергия, вибрацияләре бик күп икән, син безнең белән спорт уен кырлары янына килеп, безнең белән спорт чараларында катнаша аласың.

Әйе, дуслар, бу эфирның башында без сезнең белән бүләкләү нәтиҗәләре турында сөйләшкән идек һәм күп кенә тапкыр Сәләт Гайрәт исемен э, ишеттек һәм бүген бездә Сәләт Лайф студиясендә кунакта Сәләт Гайрәт аланының директоры Аяз абый Ханафин. Сәлам, Аяз абый. Сәлам, Тагир абый, сәлам, караучылар. Э, ничек синең хәлләрең? Барысы да яхшы, барысы да бик шәп. Сез көн саен ниндидер урын аласыз, э, Аяз абый. Моның секрет, секрет кайда? Нинди секрет? Нәрсә кулланасыз сез? Безнең төп секрет безнең бала саны. Без күбрәк һәм э, сойларга да балалар күбрәк. Һәм алар чыннан да бик сәләтле, алар арасында иң-иңнәрен сойлап алабыз да. Һәм җиңергә тырышабыз инде. Ә менә күп дидең, Аяз абый, сезнең аланда хәзер ничә бала бар? Хәзерге вакытта безнең аланда 210 бала. Вау, ягъни хәзерге вакытта медиа биләр форумындагы аланнарның иң зур аланы шулай бит? Әйе, бердән дүрттә инде дибез. Э, авыр түгелме соң, Аяз абый, андый зур алан белән э, җит, аланны җитәкләү?
Авыр, авыр да инде бер яктан караганда, икенче яктан караганда рәхәт. Рәхәт шундый. Күңелле шулаймы?
Әйе, әлбәттә, бик күңелле. Ярый, Аяз абый, менә э, гайрәт сменасының тематикасы, минем белүемчә, ул да булса медиа. Әйе. Э, Һәм инде бу медиа темасына багышланган программада нинди үзенчәлекләр бар гайрәт аланында? Ә, Безнең төп э, үзенчәлек дип әйтик инде безнең юнәлешебез буенча, безнең балалар Менә без бик күп инстаграмда, белмим, тиктокта видеолар күрәбез инде, әйме, һәм аларның сыйфатлары бөтенсенең дә бик яхшы түгел. Без балаларга аларны ничек матур итеп, дөрес итеп төшерергә өйрәтәбез, һәм шулай ук аларны телефонда, телефон белән кулланырга өйрәнәбез, өйрәтәбез, һәм шулай ук профессиональ камералар белән дә эшләргә өйрәтәбез. Әйе, чыннан да, хәзерге вакытта бит телефоның булса, әгәр дә синдә яхшы камералы телефон булса, хәтта ниндидер кыйбат камералар да кирәк түгел, чыннан да знаменитость булу өчен яисә тиктокка берәр видео ату өчен, шулай бит? Әйе, әлбәттә. Аяз абый, ә менә синең үзеңнән нинди тәҗрибә бар бу медиа өлкәсендә? Бу медиа өлкәсендә, мин чыннан да әйткәндә, бу өлкәдә ничә ел микән? 3 елдыр. Башта миңа просто бик кызык иде, бик кызык иде төрле фокуслар, видео фокуслар дип әйтик инде. Һәм мин ютубта бөтен видеоларны карап, төрле программаларны карап, үзем өйрәнә башладым. Хәм шулай крип тә киттем дип әйтим. Аннан соң Instagram-га да маскалар ясый башладым. Хәм шулай миңа бик кызык булды да. Хәм хәзерге вакытта да буш вакытында мин әзрәк ниндидер фишкалар өйрәнергә тырышам. Син хәзерге вакытта, ягъни Instagram-га маскалар ясыйсың, шулай ме? Әйе. Ә синең иң яраткан үзең ясаган маска кайсысы? Әлбәттә, сәләт, гайрәт. Кә ясалган беренче маскамдыр инде, беренчесе. Анда безнең артта бөтен җирдә феникслар оча, сәмруг кошлары. Әйе, әйе, мин бу масканы беләм, дөресен генә әйткәндә, мин дә берничә сторис куйган идем ул маска белән. Ярый, һәм инде тагын бер сорау бар. Менә сәлкешләр медиа өлкәсендә аланда нинди адымнар ясыйлар һәм нәтиҗәдә менә бу 18 көн бара бит смена, шулай бит? Әйе. 18 көннән соң Сәләт-гайрәт аланына килгән сәлкеш, Ул бит үзгәрә, шулай бит, сәләт мөхитендә. Һәм чыгышта нинди кеше ул, нинди сәл кеше ул? Беренчедән, тагын әз генә уку-укыту программасына кереп китик. Безнең фестивальләр системасы бар. Димәк, балалар, мәсәлән, бер без бирәбез тема, мәсәлән, сәләт дигән. Бирәбез теманы һәм өч көн дәвамында алар бу темага видео төшерәләр, сценарийларны төзиләр һәм Э, шул фестивальдә без э, иң э, яхшы актерны, иң яхшы музыканы, иң яхшы, әлбәттә, фильмны да сайлап алабыз. Шуннан соң, менә ничек әйтим, безнең шундый балалар бар иде, просто бер вакыт гайрәттән соң балалар балалар белән күрешкәч, күбесе Аяз абый минем бу сменадан соң минем чыннан да кино белән шөгыльләнәсе килә башлады дип әйтәләр. Һәм әгәр дә бик тирән кермәсәләр дә, мәсәлән, алар мәктәпләрендә, үзләренең сыйныфларында бик күп видеолар төшерә башлаганнар һәм күбесе миңа аларны җибәреп, менә карагыз ничек төшердем, рәхмәт сезгә дип бик күп тапкыр язганнар иде һәм бу чыннан да җанга рәхәтлек китерә. Шәп, шәп.
Һәм Аяз абый, менә син әйткән идең ниндидер фестиваль турында. Шулай бит? Ягъни, сезнең аланда бар шундый главное событие, main event. Ул да булса показ. Алар күрсәтәләр үзләренең төшергән видеоларын. Мәсәлән, безнең Сәләт Лайф студиясендә операторлар бар, режиссер бар, безнең кием буенча хәтта бар оештыручы. Менә Аланда эшләгәндә төркемдә, төркемдә бит 20 бала, алар барысы да шулай бүленәме? Реквизиторларга, операторларга? Әйе, әлбәттә, безнең һәр төркемгә бер әйдаманнардан башка тагын бер куратор тәҗрибәле куратор беркетелә һәм ул әлбәттә бөтен әйберне сөйли ничек киноиндустрия эшли дип әйтим ничек кино төшерелә һәм бүлергә дә булыша баланың бала нәрс баланың иң яхшы сыйфатларын табып һәм дөрес якка юнәлтә әгәр дә мәсәлән бала чыннан да грим яхшы ясый икән ул аңа әйтә әйдә син менә безнең актерларны матур иттереп буя диеләр инде һәм менә шулай иттереп бөтен рольләр безнең кечкенә төркемнән төркемдә дә була ала Аңлашылды. Бик зур рәхмәт җаваплар өчен, Аяз абый. Һәм инде тагын бер сорау бар сиңа. Әйе. Бик мөһим сорау. Ничек уйлыйсың, чыннан да тәҗрибәле, шәп баш җитәк, менә самый лучший. Аландагы балаларның исемен беләме?
Белергә тиештер инде. Белергә тиештер инде. Бәлки син инде аңлагансыңдыр, беләсеңме? Без монда Сәләт лайфка килгән кунаклар белән уен уйнамыйча беркайчан да саубуллашмыйбыз. Һәм инде бераз сиңа аңлатып та киттем. Хәзер без сиңа Сәләт гайрәт аланынын сәр кешеләрнең фотографияләрен күрсәтәбез. Син аны экранда күрәчәксең. Һәм инде сиңа аларның исемен әйтергә кирәк булачак. Аңлашылды.
Уйнап карыйбызмы?
Әйдәгез.
Яхшы, алайса киттек Аяз абый. Димәк, хөрмәтле тамашачылар, хәзерге вакытта без Сәләт тел аланы директор Аяз абый белән уен уйныйбыз. Ул да булса сәр кешеләрнең исемен сөйләү. Әйе, карыйбыз. Һәм инде безнең беренче сәр кешебез.
Бик яхшы малай.
Әлбәттә, матурым дип тә әйтеп була шулай бит. Исемен хәтерләмәгәндә. Әйе.
Бүген ул футбол уйнады, ялгышмасам, исемдә. Илья түгелме исеме, ялгыш? Тикшереп карыйбызмы? Әйдәгез. Димәк, һәм дөрес җавап. Эмиль, Эмиль Евстигнеев э, исемле сәлкеш. Евстигнеев фамилиясе истә исеме. Димәк, Эмиль Илья бераз ошагандыр э, исемен әйткәндә, ярый, алайса 0,5 балл. Бу сорау өчен. Һәм алга таба барабыз киләсе фотография. Һәм инде бу сәлкеш. Бу безнең бәләкәчләр, финиксиата дип атыйбыз без аларны. Финиксиата, кечкенәки гайрәтләр ягъни.
Ой, истә дә түгел. Чыннан да әйткәндә, атырга гына ярыймы? Ну, теге. Әйе, әлбәттә, әлбәттә.
Мәсәлән, миңа калса, бу егетнең исеме Камил була ала, яисә Әмир. Миңа калса, бу малайның исеме булсын Авыр. Әмир Авыр, булсын. Димәк, Әмир булсын.
Әмир булсын. Димәк, карыйбыз, дуслар. Әмир микән? Йосыф Гарәев. Йосыф Гарәев бу сәркешнең исеме. Мин менә исемнәрен белмәсәм дә точно әйтә алам, менә ул бер үзе килмәде. Ул туганнары белән монда. Туганнары белән монда.
Шә дөресен әйткәндә, мин дә үзе үземнән бер зур алан бар иде. Рексәләт тел аланда директор булган идем. Быел да булачакмын. Һәм бу аланда Ә, без дә Нариман белән һәрбер сәркешне таный идек, белә идек, ләкин исемнәрне истә тотыру, әлбәттә, бик авыр. Димәк, безнең тагын бар фотографияләр карыйбыз. Һәм инде бу сәркешнең исеме.
Бу сәркешнең исеме. Мәрьям. Мәрьям. Матур исем. Матур исем.
Димәк, карыйбыз, Мәрьям микән бу сәлкешнең исеме? Айсылу. Бик якын, Айсылу Җиһаншина. Айсылу Җиһаншина һәм алга таба барабыз киләсе сәлкеш. Э, Олылык, олырак балалар юкмы? Олырак балалар.
Миңа калса бу Бу, егеткә туктагыз, бу гайрәт сәлкешеме соң?
әлбәттә гайрәт сәлкеш Аяз абый. Бәлки теге баш Юк. киеме булмаганга танымыймдыр?
Ничек уйлыйсың, аның исеме ничек була? Ничек булыр? Нинди исем?
Белмим, бәлки Миңа калса Булат. Булат, әйе, миңа да. Син дә шулай уйладыңмы? Әйдәгез тикшереп карыйк әле, бәлки чыннан да Булаттыр. Алмаз Шәмсиев. Алмаз Шәмсиев иде әле генә экраннарда һәм алга таба барабыз. Киләсе сәлкеш. А, бу сәркешне мин беләм, исеме Камила. Камила. Галиева Камила. Ничек? Галиева Камила.
Галиева Камила, хәтта э, фамилиясын да әйттек. Әйе. Шәп. Димәк, бу беренче дөрес җавап. Димәк, э, безнең в итоге хәзер 1,5 балл. Алга таба барабыз. Ата бара. Ох. Бу Әйдаман түгелме сон? Ошама.
А, Сигезенче төркемнән бу бала. Әйе. Төркемен дә беләбез хәтта. Әйе. Ә исемен?
Исемен ничегрәк? А, Алмаз булсын. Алмазмы? Димәк, карыйбыз һәм Рәзил Рәзил. Зиятдинов. Ну, Алмаз исеменнән монда ике хәреф бар. Хәтта өч хәреф бар. Димәк, алга таба барабыз һәм киләсе фотография. Киләсе фотография чыкмай шәкекнанга, чөнки безнең уен тәмам Аяз абый. Бик зур рәхмәт бу уен өчен сиңа ошагандыр дип уйлыйм. Бик ошады.
Ярый, димәк, дуслар, безнең белән әле генә туры эфирда Сәләт гайрәт аланының директоры Аяз абый иде. Аяз абый, бик зур рәхмәт сиңа бу уен өчен, әңгәмә өчен һәм Сәләт гайрәт турында бөтен безнең барлык тамашачыларга сөйләгән өчен. Тагын бер тапкыр көтәчәкбез сезне Сәләт, сине Сәләт лайф э, студиясендә һәм тагын бер тапкыр сырыйбыз барлык сәләт кешеләрен

Фарис, алга таба барабыз, сәламнәр җибәрәбезгә Илнур абый Мухаммедҗанов. Туры эфирларыгыз өчен зур рәхмәт, ди Фарис. Һәм инде шулай ук безнең ВКонтакте һәм Инстаграмда күп кенә комментарийлар килде. Мәсәлән, э, отдельное огромное спасибо вожатому Альбине. Альбина апага күп кенә рәхмәтләр. Э, Илүзә Закирова йөрәкләр җибәрә. Э, Ильвира Иршатовна сәләм ди. Әдип Әлмир безгә сәләм юллый. Э, шулай Хәләл Казан аккаунты безгә сәләм юллый. Илүзә Закирова медиа командасы мин сезне яратам. Дуслар, бу җылы комментарийларны һәрвакыт көтәбез безнең эфирларда. Һәм инде тагын берничә э, комментарий калды. Или твоя аккаунты безгә красавчики дип язган һәм Игорь Степанов сәләм юллый. Ә, Әйе, дуслар, әйткәнемчә, барлык комментарийларыгызны мин монда эф- туры эфирда укыйм һәм инде без алга таба барабыз. Сезнең өчен ә, без бер уен оештырдык бүген. Ул да булса сәркешләр белән бер музыкаль уен. Әйдәгез карап китик әле ничек килеп чыккан икән.
Әйе, бик зур рәхмәт. Таһир абый, менә без җыелдык Биләрнең иң матур урыннарының берсендә, шушы матур күл буенда ике сәлкеш белән һәм э, бергәләшеп хәзер күмәкләшеп э, бик кызыклы уен уйнап алырбыз. Э, без хәзер сәлкешләргә менә шушы наушник, әлеге колакчыннарны кигезәбез. Анда җыр яңгыраячак, ә инде икенчесе анда нинди җыр яңгырачагын белергә тиешләр. Ә инде иң беренче без танышып узыйк. Сәлам, исемең? Таңсылу.
Таңсылу, кайсы аланнан? Алмаз Ханова.
Алмаз хан, әйдә менә бер әйбәтлек кенә. Алмаз хан дип кычкыр әле. Алмаз хан.
Яхшы. Һәм э, тагын берсе, исемең? Алмаз гайрәттән. Уу, менә бит, менә нинди күңелле балалар җыелган. Димәк, башлыйбыз. Э, Әйдә, э, Алмаз, без инде Таңсылуга юл бирик. Шуңа күрә хәзер колакчыннарны мин Таңсылуга тапшырам. Һәм э, синең әлеге колакчыннардан

Киттек.
Тун, тун, тун, тун, тун. Кичә биедек, бүген дә биедек, иртә белән. Тайжырым әллә бу?
Дә, салмас,

Бу җырлы мин ишеткәнем бар. Аны безнең һәр көнне кич белә һәм иртә белән э, Женя апа би. Әйдә бергәләшеп җырлап карыйбыз. Әйдә күтәр кулларыңны. Күтәр э, анарсың. Так, ничек? Бас, бас. Әйдә, Әйе, бу безнең 2020 елгы форум җыры, шулаймы? Да. Әйе, да, әлегә бергә бер булды безнең э, һәм бу дөрес җавап.

Әйе, монда ничек дип уйлыйсың? Син онытма мине җыр. Әлбәттә, монда башка сүзләр яңгырамады бит инде. Онытма, син онытма, син онытма. Әлбәттә, монда инде теге шул җыр, син онытма, башкаручысы. Белмим.
Әйдә уйлап карыйбыз. И. Илнас Сафиуллин. Илнас. Э, Сафиуллин. Илнас Сафиуллин, әлбәттә, икегә ике. Ура! Э, кулларны, кулларны кулга. Тагын барма безнең җырлар, әйдә. Э, тагын

Шул сүзләрне ишет. Давай, зеленый чемодан, ты понял сам. Ну, син понял мы сам, Алмаз, не дишер икән.
Э, юк.
Зеленый чемодан. Менә шулай дип әйтеп карыйк, һәм бу дөрес җавап, күрәсеңме? У! Әйдә, гайрәт. Гайрәт! У! У! Әлегә. Әйдә, тагын бер тапкыр. Әйбәт. Э, Өчкә ике булды безнең әлегә. Э, киттек тагын. Тыңлыйбыз, әйбәтләп. Ничек син беләсең? Гайрәт дип кычкырган шикелле. Әйдә. Аллаһ тапшырды.
Банан. Иске җыр, иске җыр. Әтиләренең җыры. Атаймен, Вайвонан.

Ничек дип уйлыйсың, нинди җыр? Мин җавабын аңладым кебек. Мин аңламадым.
Ә беләсеңме менә Алмазның җырлавыннан карап нинди җавап әйтеп була? Тири-тири туруту җыры. Әлегә безнең җырларыбыз тәмамланды, бетте. Һәм инде гомум исәп буенча җиңде Таңсылу дип әйтер идем. Ну, кызганычка каршы Алмаз җиңде, Алмаз Бирбишне. Ничек син шатмы? Әлбәттә, мин бик шат. Синең нинди хәзер эмоцияләр, нинди кичерәсең? Утыра алмыйм, бийсе килә. Шулай итеп, бер балга гына артта калып, кызганыч, безнең Таңсылуны узып китте Алмаз һәм безнең хәзер э, бүләкләү өлеше башлана. Беренчедән, э, Таңсылу, син безнең барлык караучыларыбыз күзләрендә хәзер халык мәхәббәте номинациясен яуладың дип мин ышанып калам. Алмаз шулай ук, ләкин Алмазга безнең бартагын бик тә саллы бүләк һәм мин ул бүләкне хәзер тапшырам ә, күрсәтеп тапшырам димәк түбәтәйдән сиңа бүләк булачак. 1000 э, сум акчага түгел, 200 сум акчага э, бик күп әйбер алып була әлеге акчага. Шуңа күрә сине тәбриклибез. Сине тәбриклибез. Синең кулыңны кысабыз. Кулыңны кысабыз. Ә Таңсылуны кочаклыйбыз. Таңсылу, сиңа рәхмәт бик зур. Син молодец. Уңышлар сиңа. Рәхмәт икегезгә дә. Уңышлар. Тахир абый, сүзне сиңа тапшырам.
Бик зур рәхмәт, Булат абый, чыннан да бик кызыклы уен. Сезгә ошадымы? Сез дә комментарийларда языгыз. Һәм инде безнең берничә яңа комментарийлар бар. Мәсәлән, безгә Аяз абый ты супер дип язганнар. Шулай ук Ислам Гафиятуллин привет ди безгә. Сәлам, Ислам. Э, хәерле кич ди Илдар Галиев. Елена Андреева безгә хәерле кичләр ди. Һәм Руслан Илдаров безгә келәт дип язган. Бу келәм дигән сүздер инде.

Э, Димәк, э, безнең белән бүген Сәләт студиясендә безнең киләсе кунагыбыз э, Шулпан Фатыйхова. Сәлам, Шулпан. Сәлам.
Сәлам.
Ничек хәлләрең? Минем хәлләр әйбәт, үзегезнең хәлләрегез ничек? Бездә хәлләр алдагы Чулпан Хамид, әйдәгез бераз Чулпан белән танышып китик. Дөресен генә әйткәндә, мин Чулпан белән мәктәп кечкенә вакыттан таныш. Без танышлыкны э, Татарстан э, Яңа гасыр телерадио компаниясендә башладык. Э, һәм инде әйдә болай башлыйбыз. Мин сиңа берничә сорау бирәчәкмен, Чулпан, һәм син бу сорауларга җавап бирәсең. Килештекме?
Килештек.
Димәк,

Интернет начар тота дип әйтсәм була, белмим, бәлкем ниндидер техник э, яктан не палаткалардыр. Әмма дә ләкин мин синең икенче соравыңны ишеттем. Ничек телевизорга килеп эләктем? Э, Злай, бирсен хәзерге вакытта. Шуңа пассивлар трансляция бара, бара, сиңа туктата аласыңмы?
Мин бер нәрсә дә ишетмим, егетләр, кызлар. Ишетмисеңме?
Ә, алайса, Ә, ишетмәсә мин сиңа йөрәк күрсәтәм. Иң мөхиме, ул шушы йөрәк. Димәк, дуслар, ә, безнен берничә техник сораулар барлыкка килде. Әлегә без ә, Чулпан апаны апа, апа белән саубулашып торабыз. Аның белән әле эфирда күрешәчәкбез. Ә, һәм инде тагын сезнең комментарийларны укуга күчәм. Ә, димәк, Э, алмаз белән тансуының видеосы бик күпләргә ошады дип язалар безгә ржут дип кемдер язган шуны да көләләр э, һәм дөресен генә әйткәндә безгә дә бик күңелле безнең эфир күңелле узганда һәм сезгә ул ошый икән смайликларны күргәндә без бик куанабыз э, һәм инде дуслар мин сезгә әйткән идем ин башта в самом начале я говорил если у вас есть какие-то идеи которые вы хотели бы внедрить наши выпуски стать частью нашей команды и предложить нам какие-то новые рубрики, яңа уеннар, э, э, башка кунакларны, кем белән сез күрешергә телисез. Бу, бу теләкләрнең барысын да безгә комментарийларда языгыз, дуслар, һәм без бу кунакларны чакырачакбыз студиягә, бу уеннарны үткәрәчәкбез, һәм бергә көн саен сәгать 6 тулып 30 минуттан Э, бер сәгатьлек э, ярым сәгатьлек эфирда күрешәчәкбез һәм инде дуслар искә төшереп китәм э, шундый бер монсу момент бар иртәгә безнең медиа биләр форумының соңгы көне һәм инде бераз программа турында да сөйләшеп китик димәк Беренчедән, бүген безнең көлик әле дигән яңа бер э, юмор кичәсе узачак. Анда безнең барлык аланнарда катнаша. Мәсәлән, беренче турда безнең катнаш э, безнең аланнар үзләренең фристайл дигән конкурста катнашачаклар һәм инде Аларның төп максаты барлык катнашучыларны да көлдерү. Икенче турда алар кызык җырлар җырлаячак һәм инде өченче тур ул секрет. Аны белү өчен сез инстаграмга керегез һәм туры эфирда безнең белән булыгыз. Һәм инде дуслар, комментарийлар бар тагын берничә. Рузилә Хәмдиева безгә сәлам дип яза. Сарманнан кайнар сәлам. Димәк, безне бик күп кенә Төбәкләрдә дә Татарстанның төрле районнарына карыйлар һәм Елена Андреева безгә хәерле кичләр тели. Э, димәк, безнең э, белән хәзер э, эфирда Чулпан булырга тиеш. Чулпан, әйдә тагын бер тапкыр синең белән элемтәгә кереп карыйк. Сәлам.
Буламы хәзер? Яхшыракмы?
Яхшы ишетәм.

Фатыхова. Мин Сәләт гайрәт аланының әйдаманы идем. Шулай ук өлкән әйдаманда булып карадым. Асталар бистәсендә һәм һәм мин Раушан Сәл кеше идем. Соңгы тапкыр Сәләттә мин 2016 елда булдым. Шуннан соң безнең юллар бераз гына кисеште, чөнки мин Америкага күчеп киттем. Ә, менә Америкага күчеп киттем диде. Чулпан апа, ә син ничә ел яшисең Америкада? Күпме яшисең инде? 3 ел һәм 2 ай булды инде. Ә, ярый, менә күп кенә кеше б- б- б- чит илгә киткәндә күбесе сорыйлар, кайчан кайтасың дип. Син кайтырга уйлыйсыңмы, Чулпан апа? Бик кайтырга теләгән идем, әмма дә ләкин э, юллар ябылды, беләсезме, шушы авырулар һәм э, коронавируслар аркасында э, бераз гына планнар бозылды дип әйтсәм дә була. Әмма дә ләкин әлбәттә кайтырга бик теләгән идем, бик теләгән идем сәләт, сәләткә кайтырга. Килеп чыкмаса, сәләтне монда оештырырмын. Шәп, шәп. Әгәр дә син анда сәләт оештырсаң, 100% мин дә киләчәкмен. Чулпан апа, дөресен генә әйткәндә, Сәләт Лайф проектының да төп максаты ул да булса, бу юлларны якын иттереп, э, барлык сәләтләрне дә берләштерү һәм э, сәләт атмосферасына э, чуму. Рәхмәт, Чулпан апа, һәм алга таба барабыз. Мин бу сорауны сиңа инде биргән идем. Ничек ләктен син ТВга? Окей.
Э, Дөресен әйтәм, э, ялганлап тормыйм. Минем әни те- телевидениедә эшли иде, шуңа күрә о- ул э, Күчтәнәч тапшыруның режиссеры Әлфинур апа.
Әйе, Әлфинур апа Фатыхова һәм ул инде анда балалар кирәк бит. Мин кечкенә бала идем. Шуңа күрә менә шунда төшә башладым. Әмма дә ләкин чынлап әйткәндә, минем иң беренче телевидениегә эләгүем 3 айлык вакытта иде. Ул Нурания апа төшергән иде Су кызы дигән фильм һәм мин анда шул Су кызының кечкенә туган чагын уйнаган идем.
Чулпан, ә менә хәзерге вакытта Америкада син ничектер медиа өлкәсе буенча ниндидер адымнар ясыйсыңмы? Тиктокмы, бәлки Инстаграм, блогинг. Гомумән бу темага синең катнашың нинди? Беләсезме, бик теләгән идем мин видеоблоглар төшерергә ютубта, шулай ук инстаграмны бик актив алып барырга әмәде, ләкин һәм минем күп кенә танышлар, кем монда яши, минем минем яшьтәге егет кызлар, шулай ук инстаграм алып барасылары килә, әмәде, ләкин мондагы тормыш ритмы Шуның кадәр үзенчәлекле, шуның кадәр үзгә һәм ул бар вакытта да килеп чыкмый, һәр вакытта да килеп чыкмый һәм ул син теләгәнчә бармый, әмма дә э, кызганычка каршы. Әмма дә ләкин шуңа да карамастан, э, мин кечкенә кечкенә генә адымнар ясыйм. Э, хәзерге вакытта монтаж белән буш вакытта шөгыльләнәм һәм шулай ук безнең декабрь аенда чикагода татарлар ассоциациясе дип атыйм инде мин аны барлыкка килде һәм хәзерге вакытта шуның инстаграмы белән эш итәм һәм анда видеолар төшереп видеолар монтажлап шул эш белән мәшгульмен мин Аңлашылганы синең дә медиа белән аран бик тыгыз. Димәк, Чулпан, тагын бер сорау бар. Син бит хәзер баш җитәк футболкасында утырасың. Шундый сорау сиңа. Иң яраткан аланың кайсысы?
Сәләт гайрәт. Сәләт гайрәт.
Без әле генә бүген э, студиядә Сәләт гайрәт аланының директоры Аяз абый белән дә күрешкән идек. Бүген безгә Сәләт студиясенә, Сәләт лайф студиясенә гайрәтләр килә ахрысы. Ярый, э, димәк, белмим карагансыңдырмы безнең бүтән чыгарылышларны, ләкин без хөрмәтле кунак белән эфирда уен уйныйбыз. Һәм инде синең белән дә бер уен уйнаячакбыз. Ул да булса блиц опрос. Без бирәчәкбез сиңа ике вариант, алардан берсен сайлап аласың һәм инде бәлки без синең белән э, спорлашырбыз да. Бәлки мин синнән сорармын ни өчен бу вариант дип бераз әңгәмә ясаячакбыз шулай. Димәк, башлыйбыз. Блиц опрос. Һәм инде менә алар. Бәлеш яисә гамбургер. Бәлеш.
100% бәлеш.
Алайса минем монда бер нинди комментарий да юк. Яхшы дәвам итәбез. Һәм инде киләсе Netflix яисә ТНВ. Султан әни карыйдыр бу эфирны. Ә, ә ярыймы җавапны 50-гә 50 дип бирергә? 50-гә 50 дип бирергә? Бары тик бер тапкыр гына алай эшләргә ярый. Килештекме? Ярар. Ярый, ә ни өчен 50-гә 50? Ә чөнки ине сагынганда ТНВ, э, буш вакытта Netflix. Ә синең иң я- иң яраткан сериал, син кайсы сериал карыйсың хәзер? Бармы андый сериаллар караган? Хәзерге вакытта мин сериаллар карауны туктаттым, чөнки эшем бик тыгыз. А, Әмма дә ләкин а, минем бер яраткан сериалым бар, мин аны әле дә карап бетермәдем. Ул Бруклин 99 дип атала, Бруклин 99.
99. Ар турында.
Әйе, һәм әлбәттә инде Stranger Things, мин аны карадым Netflix-та. О, мин дә бик яратам дөресен генә әйткәндә. Очень странные дела менә дигән сериал. Яхшы, дәвам итәбез һәм э, киләсе сүзләр Тарантино яисә Илшат Рахимбай.
Все, 50-га 50 юк бүтән, да?
Юк. 60-ка 40 бар.
60-ка 40, ярар.
Алайса, алайса Рахимбай абыйга без 40-ны бирик, һәм Тарантинога 60-ны бирик. Э, миңа калса бик э, объектив дөресен генә әйткәндә, ләкин миңа калса, әгәр дә бу сорауны без 10 елдан соң сорасак, бәлки Рахимбай абый барлык 100%-ны да алырдыр, чөнки яңа проектлар менә дигән. Һәм инде алга таба барабыз. Ким шулай, шулай булуы. Нью-Йоркмы, Нью-Шишминскмы?
Нью-Йорк, Нью-Йорк. Нью-Йорк.
Ни өчен Нью-Йорк? Ә синең булган бармы Нью-Йорк Шминскта? А, минем булганым юк. Ә ни өчен син алайса белмичә әйтәсең безгә? Ярый дөресен әйткәндә. Нью-Йоркны сайладык. Ярый алга таба барабыз. Һәм инде киләсе Unix яисә Chicago Bulls.
Минем монда э, баскетбол караганым юк иде. Униксның да уенын мин караг, минем караганым юк иде бугай, әмма дә ләкин ә, мин былай дип әйтә алам. Хәзерге Чикаго Булс юк. Шуңа күрә мин Униксны сайлыйм. Иске Чикаго Булс яхшы иде дип мин беләм, бары тик интернеттагы информация аша. Ә, Джордан, анда номер 23 һәм все дела. Ә, әйдәгез Униксны сайлыйм. Яхшы, дөресен генә әйткәндә, мин үзем Униксны да карамадым, Чикаго Буллсын да карамадым, шуңа күрә бернинди комментарий да өсти алмыйм, дәвам итәбез. Хәм инде Сабантуйма Хэллоуинма? Сабантуй.
Ни өчен Сабантуй?
Сабантуй күпкә кызыграк. Ә синең Сабантуйда иң яраткан чараң кайсысы? Күзне йомып болай күзлек белән бүләк э, кайчы белән бүләкләр кисү бар. Менә минем иң яраткан анысы. Юк, минеке катыктан акча эзләү. Катык Акча эзләү. Шәп. Чыннан да Хэллоуинда мондый приколюхалар юк бугай. Димәк, дәвам итәбез. Һәм бармы безнең тагын? Бар. Статуя свободы яисә Сөембикә манарасы? Сөембикә манарасы.
Статуя свободы да әле булганым юк. Ә Сөембикә манарасында булган бар, монда бит кертмиләр. Аңкыштан гына карап. Юк иде, әлбәттә. Әмма дә ләкин шуңа да карамастан Сөембикә манарасы. Чөнки аның тарихы кызыграк.
Димәк, э, Татарстанны бераз сагынганың сизелә башлады. Шулдан дәвам итәбез. Кока-кола яисә мәтрүшкәле чәй? Мәтрүшкәле чәй. Мәтрүшкә җибәрегез әле миңа, зинхар өчен минем мәтрүшкәм бетте. Ә ничек җибәр?
Әлбәттә җибәрәбез, Шулпан, әлбәттә. Син сорагына без сиңа моннан мәтрүшкә дә җибәрәбез, татар чәйләре дә җибәрәбез. Һәм инде бармы безнең тагын э, Аха, Джастин Бибер яисә Элвин Грей? Neither. Ничек Бибер? Neither.
Ни один. Берсе дә түгел, ягъни.
Юк. Ә кемне сайлар идең? Менә ә, өченче вариант бар, әйтик монда. Һәм син үзең теләгән анда исем яза аласың. Кемне языр идең? Э, м, Бик авыр җавап бирергә, чөнки мин бик күп музыкантлар тыңлыйм. Данил Сәфинов.
Ярый, димәк, без кәндә безнең урын тамам, Олпан. Без урынга телибез, һәм без сиңа телибез яңа уңышлар Америкада. Сагынганда яз миңа, мин сиңа җибәрәчәкмен мәтрүшкәле чәй. Безнең белән көн саен сәгать 6 тулып 30 минутта Сәрәт лайв студиясендә булып, комментарийлар язып, синең белән хәтта көн саен алабыз. Димәк, дуслар, безнең белән бүген кунакта сәләтле кунагыбыз ул да булса Чулпан апа Фатыйхова. Рәхмәт сиңа, Чулпан, күрешербез тиздән дип өметләнеп калам. Хәм без алга таба барабыз. Хәм э, бүген без менә дигән бик матур миңа калса иҗади бер видео әзерләдек. Әйдәгез аны хәзер сезгә дә тәкъдим итик. Димәк, иҗади видео карыйбыз.

Хөрмәтле тамашачылар, ничек сезгә видео? Сез үзегез кайсы төсне күбрәк яратасыз? Языгыз комментарийларда, шундый кыска гына бер опрос ясап алыйк әле. Ә, мин, мәсәлән, үзем шәхсән сайлыйм кызыл төсне. Ә сез кайсы төсне э, сайлыйсыз? Языгыз комментарийларда. Безгә Сәләт Самары яза. Шәп булды, э, шәп булды бу ди. Һәм шулай ук берничә яңа комментарийлар бар. Ә, мәсәлән, Сез шундый пупсик дип язган э, безгә Елена Андреева. Диләрә Чалыдан без сине карыйбыз, без буада зиядә балык тотам, балык эләкми, әтиен Рушан дип язганнар безгә. Мәтрүшкәгә кичә генә бардык, җибәрербез, Алла бирса язырсыз кая дип дигән бер комментарий килде безгә. Э, димәк, дуслар, шуның белән без әкрен генә тамамлыйбыз 8 нче чыгарылышны, Сәләтлаевның чыгарылышын һәм инде гадәттәгечә Ә без аны тамамлыйбыз иҗади кунагыбыз һәм иҗади бер номер белән. Һәм инде бүген бездә кунакта Сәрәт Сана каланы әйдаманы Бариф Ильяс абый. Ильяс абый, сәлам. Сәлам, сәлам.
Ничек хәлләр? Шәп.
Ә, Ильяс абый, Санак аланында хәлләр ничек? Алда Гөлхәй. Ә синең балалар хәзер нишли? Ә, хәзер алар кичке чарага әзерли, әзерләр.
әзерләнәләр. Яхшы, э, миңа калса, аларны тиз генә барысын да чакырырга кирәк YouTube'ка, Instagram'га, ВКонтактега, чөнки алар өчен хәзер җырлый Бариев Ильяс абый. Кайсы җырны җырлыйбыз? Ә, Хәзер мин сезгә җырлыйм ә, Ришат Тухватуллин Мәхәббәтем. Э, Яр ялайса, озакка сузмыйча сүзне сиңа тапшырам, Ильяс абый, киттек.

Рәхмәт, Ильяс абый. Бу это было просто волшебно. Рәхмәт. Тавышын өчен рәхмәт бу җыр өчен. Э, димәк, безнең белән әле генә Сәләт Санак Айдаманы Бариев Ильяс абый иде. Дуслар, сезгә ошадымы дип сорыйм һәм җавабны көтәм комментарийларда. Һәм инде бу кыска гына опрос ясадык бит без. Кайсы төсне күбрәк яратасыз дип. Э, һәм инде безгә Э, килде берничә комментарий. Шәмәхә, яшел, шәмәхә, шәмәхә, кара төс, шәмәхә, шәмәхә. Дуслар, без барыбыз да шәмәхә төсне сайлыйбыз, чөнки шәмәхә төсе ул сәләтнең төсе. Һәм әлбәттә Әдип Әлмирнең командасының төсе. Без барыбыз да бу командада булырга телибез һәм сәләттә булырга телибез. Әгәр дә инде сез бу елны э, Биләр форумына килә алмагансыз икән, сез безнең белән Сәләт лайфта көн саен сәгать 6 тулып 30 минуттан туры эфирда күрешә аласыз. Э, миңа бу эфир бик ошады.